Vanglai huna ka thil hmuh leh tawn te tih a ni. Tunah han bungkhatna kan chhiar anga ramhuai committee Chhuarlung khua piang leh sei lian ka nia mawl hun lai niin zirna sikul te awm loh avangin naupang fel tak kan nih tawh hnu pawhin tih tur mumal nei hek lo i kan hun tam zawk chu ramhnuaiah kan hmang mai thin a sava ve thangkam leh luite dawng zawh a chak ai leh Kaikuangte zan chu kan nitin hna ah kan nei mai thin a, tu dang reng ngai lovin rual ûn achang pawh kan hre lo va nuam kan ti em em thin a ni. Tifuhchang a dawn tial leh Nghalim chhungklai kan hawn ve mel tum te phei chuan chhungten lawmi keni pawh kan hlim a, kan inchhuan phah hle thin bawk a ni. Khat chu Sairokhar leh Saihlum tam tawk kengin thangkam turin Ngawdurpui mina zawng kal ngai lohna hmun ka pan a, Sakhi thang kam tum ka nih avang Sakhi ka khan tha a awmna hmun tura ka beisei Ngawpui thim phup lam chu ka lut phei ta zel a, ka beisei ang ngeiin Sakhi khan tha deuh mai leh a hniak te pawh chiar dup mai chu ka hmu ta a, a kamna lai tur hmun remchang tak leh a ngul atana rin nghal mai theih tur thingtuai tha deuh mai a lo awm remchang leh zel bawk nen ka rim ka hlim ru hle a, ka thangkam tumna hmun chhakah chuan nghawng lianpui nei thlar hlai pui nei sang tak hi a awm a, Nil tak ni lovin awn deuh duai hian a ding luah mai a, zungte chu len anga in phiar che atin a kak sang tak atangte chuan a uai thla hnuang mai a, a hmuhnawm ang reng hle nain a tih baiawm ru riau bawk si a ni. A rah hun lai chu ni se zuva te thawmin chulai hmun chu a ti lun hle ang tih a rin theih mai a, mahse mi ṭum hi chuan thawmriva engmah hria tur awm loh avangin a reh in a reh tlawk tlawk mai a ni. Thil dang reng engmah ngaihtuah lo leh hre lovin phur takin thang chu ka kam ta mul mul a. Beiseina ina a hrin chhuah phurna in ka thinlung zawng zawng a luah khat tlat. Na chungin chhum lo zing thim thim khup leh mai leh ruah phing phi siau tla fep fep te chuan min ti khuahar ru hle bawk a. Sakhi chal lian tak lo awk ta mai ila ka lawmdan tur leh thianten min en dan tur te ka hei sap ru rau rau bawk a, chuti anga beiseina boruak a min tuam lai mek chuan tawng ri ka hre ta tlat mai a, mak tihna leh khawi lam tawng ri chu ni ang maw tih ngaihtuah na chuan ka thinlunga beiseina boruak te chu a chhem kiang nghal vek bawk a, tute nge maw ni dawn chu le, helai hmun pil ril a lo kal ve mai chu aw thang kam tum an ni ve ngei awm sia, kan inkam thuah mai phei chuan a ziah loh hle ang tih rilru chungin ka ding a, Thawm awmna lam chu hria chian tumin beng ka chhi ta a, ngun taka ka ngaihthlak chung pawhin ri awmna chu ka hre thei mai lo va, an thusawi te pawh enge an sawi tih ka hre thei bawk lo va, ngun leh zuala ka ngaihthlak hnuah chuan lei hru lah ni lovin chunglam daih a ni tih ka hre chiang ta a, mak ka ti em avang ka hmanrua te kalsanin chempui hum chungin tawng ri ka hriatna lamah chuan ka chho ta a, chutia thawm pawh dih miah lova khuh khauh khauh chunga ka chhoh lai chuan tawng ri ka hriat te chu a reh ta hmiah mai a, Mak ka ti rilru hle nghe nghe a, thui pawh ka chho hman lo tia mawng bul chu ka thleng chho a. A bulah chuan ka ding a, thawm riva eng mah ka hriat tak loh avai ka beng chhe ri a ni ang. Heng laiah tumah lo kal tur an awm lo vang, kam zo thuah ila haw vang vang mai ang ti rilru chuan ka thangkamna hmun lamah ka chhuk leh a, ka ngaih erawh chu a tha chiah lo. Ka thangkam tur ka chhunzawm leh chiah leh chiah chu tawngri ka hre leh ta a, a hma ka hriat ai ring leh fiah zawk chiar nawk nawk in ka hre leh ta Hmun takin ka ngaithla ngensawi tih erawh chu ka hre thei hauh lo. An tawng chu ring viauin ka hre si a, i ngensawi tih leh eng tawng nge tih pawh ka hriat theih loh avang chuan mihring chu an ni lovang tih chu ka hre tawh mai a. Chuvang ka sawi ro kher leh ka ipter chu akin chempui hum chungin hmawng bul lam chu ka pan chho leh ta nal nal a. Hmawng bul ka thlen chuan thehmeh ang hlauhin a reh leh ta mai a. Hmel enna pawh awm nem leh thuhnuai rawlh tak, mi pui sawi hlau em em, tumah ngam a nei lovang tih mai tur hmel pu si a, hlauh engmah ka neih lo hi khua nun mal min sawm ve na pakhat, miten mak min tih thin a ni a, harsatna tam tak ka pal tlang theih na hmanraw pawimawh tak tun thleng a ka la kawl that chu a ni, mi tam takin an hlauh thin hmui thla, thlahrang ramhuai tih ang reng. Tih ang. Chi reng reng hi ka hlau ve ngai miah lo va, hlauh tur chi ah pawh ka ngai lo, a tak hmuh tur pawh awm hlei lo te chu ka ti mai thin. Chutia thawm pawh awm leh tak loh avang chuan lu lu chhuah ve in ka ip tel chu lei a dahin ka chempui nen chuan hmawng kung chu ka lawn ta a, sang hle hna, a sang hle hna in rin aiin a lawn a nuam a, kar lo va kakpui chu ka thleng chho ta mai a, thing lian tak anga lang kha a kakpui atanga en chian in a chhung kha a kaw rawng vek a, thingkung ni lo in. Thingthlar lian pui pui ṭhi khawm hi ang deuh zawk mah a, chu chu hmawng pian phung ve reng a ni. A kung a lian ṭha bawk a, a zar te chuan lui kawr zawng zawng a khuh vek emaw tih mai tur hi a ni a. A buk ṭha bawk a, a buk hnuai zawng zawng chu a thim hian a thim khup mai a ni. A kakpuiah chuan mi sawm vel chu duh tawkin a ṭhut theih ka ring. Ruah sur deuh ring avanga ka khuh ka huh hnep. Ruah a sur deuh reng avang ka huh hnep tawh a, a vawt tawh bawk nen ka thin a rim ru tlat tawh a, a kâkpuiah chuan ka thu rem sauh sauh a ti hian ka ti ta a, tute nge hetah awm che u, enge in sawi in chiar nawk nawk le, in committee ve em ni, engah nge ka lo lawn ve leh in reh leh tak si le, enge in sawi tih hriat ka chak ve hle sin, khawi lamah nge in bik bo tak vek le ka ti a, mahse. Chahna reng reng awm lovin keimah tawng ri bak thawm dang reng hriat tur awm ta lo bawk nen, a reh hian a reh leh tlawk tlawk mai a, khua har duh khawp mai. Mak ang reng tak chu chu thing chunga rei lo te ka thut chhung chuan chu hmun rim chu ka rui lek lek a ni, rim chhiat dan erawh chu ka sawi thiam lo a ni. Chhe tak a ni ringawt, reiawm duhna chi pawh a nih loh avang ka chhuk san ta thuai a, awm rei ila ka nat phah ka ring hial a ni. A bula ka ipte leh sairek herh ka dah kha laiin ka thangkamna lamah ka chhuk leh a. Chu vel leh a hma ai reng zawkin an cher leh nawk nawk a, an phur leh zual emaw tih mai turin eng tawng nge an hman tih ka hre lo va, eng thu te nge an rel tih pawh ka hre miah lo bawk. Tichuan tihian ka ngaihtuah ta a, ka mah ila ka awk chuang lovang. Ramsa te hi ramhuai thu nunna hnuaia awm an ni a. Kam si chuan en fo ngai dawn si a, chuvangin suit mai ila hahdam thlawk thlak zawk ang tiin ka hmanrua te chu akin ka haw san ta a, ka hawn pah chuan hmawng bul chu ka pan chho leh a, Pu te u, indawi zep hle a ni maw ka hriat a engmah sawi ngam lovin ka awm loh veleh a insawi thin a, ka dal viau che u ni awm e ka haw san ang che u a, duh tawkin in duh duh lo sawi tawh ang che u mang tha u le tiin ka kalsan ta a, a tukah chuan ka thianpa Zetseitia hruaiin Ramhuai ho committee chunga thla turin kan va kal leh a, khua lo tha tak avang nge ni thawm engmah hriat tur reng a lo awm tawh lo. He ka ka thian ka hruaina chhan hi ramhuai ho tawng ri hre ve rawh se ka tih avanga hruai ka ni. Eng emaw chen kan nghah hnu pawh engmah hriat tur a awm loh avang kan haw leh ta a ni. Hei hi ramhuai ho anmahni hmel hmu lova an tawng ri chauh a ka hriat vawi khatna a ni a. Hemi tuma ka thusawi leh thil tih te hian a ti thin rim ta nge ka hre lo. Hemi nu hnu hi chuan ram huai ho hian min haw hle tih an awm dan leh ka chunga an thil tih te atangin ka hre thei mai a. Kum sawm nga paruk ka nih thlengin thlem lung awi a lam tanga min siam tum lovin thah tumin vawitam min bei zawk a ni. Mahse Lai Paka lama tan tlat avang tun thlengin engtin mah min ti thei chuang lo chu a nih hi. Ramhuaite nena kan inbeihna leh kan inchhalna te bung dangah ka ziak zel a, thenkhat te phei chu ka ngaihtuah chang hian an hmel pian hmang te pawh ka mitthlah chiang takin lo lang leh thin a ni. An hmel ngei ka hmuh tawh te leh min beitu thenkhat te phei chu tunah pawh hian inhmu thut ila ta ila ka hai ka inring lo. Ramhuai hi a takin a awm lo an tih thin hi kei chuan vawi tam tak Kan insualin kan inbei tawh a, insual chauh ni lovin tawngkam nge vawi tam kan inhau tawh a ni? Marawh chu eng tawng nge an hman? Kan inhauh lai te khan eng tawng nge min hauh thin tih erawh chu ka hre miah lo thung. Pastor thenkhat chuan, Ramhuai nen hian in inzawl la ni zawk lo maw? Hetiang em e Ramhuai nena in intihbuai thin ni? min ti thin a, ka chhahna chu ramhuai nen i zawn i ta i la min that daih tawh ang a sin tih hi a ni. Tunhma pi pu te hun atanga an hmun serh thin hmun a ka ri apiain min ti buai ziah thin a, mahse min ti min hneh tak tak ngai lo chu a ni. Ni hi bung khatna a ni a, min lo subscribe in min lo like sak leh theuh dawn nia.